Xi ħadd fottini bilfors. One cent kull ma kien hemm differenza. Xi ħadd fotta fit-tender u rrid il-Pulizija tinvestiga issa. Dan li qed tgħid hu serju ħafna. Għal liema tender qed tgħid? L-FR 281069.
Breakfast mal-Prim Ministru.
Breakfast? Ara. Interessanti din.
Jiena Graham, u għal dawk li forsi tilfu xi biċċa mill-episodji ta' qabel, għadni ġdid mal-Orsuni. Dħalt fil-kor bil-għan li nagħmel il-ġid. Min qatt kellu jgħidli li kelli nitqanna b'dawn it-tnejn. Għamont li flikol ma jagħmilx, u Felix skansa faċendi kbir. Biex tifmuni u taraw kif mhux nesaġera, tridu taraw dakinhar li serqu l-mepa x'ġara.
Xaħtir il-kafe? Jinniħu għara ma d-dawna ta' jinżel. Gram, titwieħed hi.

Daqshekk huma defiċjenti dawn it-tnejn. U min qatt seta' jaħseb li jisraq lil Meba?
Tista' tgħidli xi beħsibek taqbad tistudja int? Pa, x'taħseb li għandi nsir la nikber? Bħalek! Jiena kieku, nippreferik issir xi ħaġa oħra. Ix-xogħol tiegħi hu ftit perikoluż. Jien għedt insir avukat. Eh, bomba!
Kieku niġi bżonnok żgur! Tajjeb, trid nagħmlu hekk. Din hi mit-toro ħamru nixtri ftit logħob tal-PlayStation. Imbagħad naqtagħhom lok mill-ewwel darba naqdik bħala avukat. Mhux hekk ħa nibqgħu.
Ejja kompli studja u lesti l-homework. M'għadniex nagħmlu l-homework għax jien kontra tfal li jaħdmu qabel ikollhom sittax-il sena u jien bħala avukat inħoss li għandi niddefendi l-klijenti tiegħi. Ibni, ma nifilħekx. Aħseb wara jien kemm niflaħ lilek. Istra l-boyfriend tal-babi veru qiegħ ħdejk pa. Ejva.
Ara, il-għuli għamel għabbattu, il-mepa tixtieq tinformak li l-applikazzjoni tiegħek qed tiġi proċessata. Bravo l-wili, l-ewwel pjaċir lest, għandna pass ġewwa. Ta' x'inhuba?
Dak, dak it-torri, li ħajbqa' nfakkar għalih missierek. Taf ta' min hu l-ikbar torri hawn Malta? Ta' missierek.
Naħseb il-boyfriend tal-mami ukoll għandu xi wieħed. Għax ġieli nismagħha tgħidlu tiegħek kbir mhux bħal tal-eks raġel tiegħi.
Toqgħod taħseb Ernest, tgħid x'ħa jagħmlilna għax tgħidwa kif inhi. tal-mepa tal-fajl ma rnexxitilniex, ġifieri ma naħsibx li ħajħu ħafna gost bejna dajjen. Li li qalilkom biex niġi magħkom? Le għalli ejjew inti u l-fader. Tista' twaqqafna jħabdili? Le le le le le, inti magħna fis-sewwa u fin-newwa. Flimkien aħna. Tajt ħajqgħod għandna? Ifimni jiena dejjem lest biex immur fejn il-mulej. Eh, ma ħażin xejn mhux lest.
Inti miġnun! Ke kavoli, x'inti tagħmel? Eh, ma nagħmiltix lest li tmur dejjem mulej. Eh, ma mhux hekk ja ħasra jekk ħammut nixtieq immut sew, immut mod sabiħ. Mela u mod sabiħ u mod ikra. U ġej, qed nitkellem mal-fader. U żgur, u żgur li hemm mod sabiħ ma eżempju

Dak li qogħdu naraw mir-raħal minn ħajmut u għandna l-logħba ara ġejja l-mewt għalik. Issa jiena b'xandru kull ma jonqosni jekk imut wenzu. Niġbor 300 euro, eh, mhux ċaj. Ma kemm monsinjur, imma kif jiġukom daw laf daw il-lof fuqkom, eh, qed tilabu fuq il-mejtin. Imma imma kif tagħmlu daw l-affarijiet? Eh, biex hekk 300 euro wkoll minn fuq dan il-mejtin. Bien, inti fuq mill-art.

Teġieġ ngħidlek hawnhekk farmsa li joqtlu t-teġieġ jiena. Miskin.
Sader, it-teġieġ imorru l-ġenna. Nispera ibni, kella inti fejn tmur.
U dax kien serduk? Ta' raġel kien. U hija raġel ta' teġieġa ma' serduk, fader. Hoj!
Min hawn? Naħseb aħjar ngħidu post ta' Rużarju sa ma naslu, eh? X'taħsbu, nibdew b'tal-batija? Alla tagħna sottar ta' Ġesu fil Aktar minn meta l-ferħ. Glorja l-Missier, ben l-Ispirtu s-Santu kif kien biss issa dejjem bħal dejjem ta' dejjem amen. Ma trixtieqx, jafux hekk! Ma nafx ejjen! It-tifel tiegħek?
Iva!

Skużani daqt iġibkom hawn ma jekk nagħmilha d-dar irrid noqgħod nimla l-banju u nagħmlu ħafna ċaflis u mbagħad inqogħdu nimsħu. Eħe, meta jgħid nimsħu, jiġifieri nimsaħ. Insomma, niġu għall-punt. Għandek raġun sir, insomma naqgħa fader.
X'qed tagħmel baħnan? Motu.
Willi, għalfejn tipprova toqtol lilek innifsek. Vera għandek it-tieni l-flus, imma bil-mod il-mod qed ittihomli. Mhux bħal da. Il-mepa ikkun tatjawni li l-fajl tiegħi għalla jbierek għax għalla magħna faderu. Spiċċa fil-wiċċ. Fil-wiċċ?
Fil-wiċċ.
Fil-wiċċ.
Eh, fil-wiċċ. Ġifieri, intom telajtu l-fajl fil-wiċċ. Aħna?
Aħna.
Aħna, aħna, żgur li aħna, aħna tant aħna effiċjenti illi illi nagħmlu jew affarijiet u waqas ikun nafu li ħinja, imma laqwa proġett boys għamil
U żgur, għax għamal malli kien daħal kien laqat il-fajs tal-mepa.

Ħa mmut! Ħa mmut!
Dak żgur! Imma jekk tgħidli fejn hu ibnek, forsi tmut qabel. Ma nafx! Aħna ma ftemniex li kull darba li tagħmluli pjaċir, inti kont coin tad-deheb għal ġol karus? Ivana, tieħu waħda. Munita, mhux daqqa? Sorry sir, hi l-vizzju dak. Thank you. Kemm int raġel sew. Ta' xejn, ġmiel.
Issa kull ma jonqos il-bord. Ara, irridu nikkonvinċu l-Bord biex jilqa' l-applikazzjoni tiegħi. Iva, għana ħadtikom ritratti tal-membri tal-Bord. Kemm tikkonvinċuhom? Ħa, għandek dawn u dawn biex kkonvinċihom aktar. Jien ġa konvint kważi. Ej, Wenzu.
Jien Ernest, ta. Ej, Wenzu.
Tobba!
Ernest da! Wenzu jgħasajab fil-baska ħajmutlek! Il-lestrina nsejtu hemm.
Ħallejtu ħafna.

Issa, aħna rridu norganizzaw breakfast biex fih nistiednu l-Prim Ministru tagħna u flimkien jitħaddtu dwar id-daylight changes. Bla sens ta' veru din li rridu nċagħlqu l-ħin ta'. U mbagħad fix-xejn, fis-satejn ta' filgħodu, saħħa li kont ipparkjat l-aħħar darba u ħidt siegħa extra parking Paċeville. Fil-fatt din is-sena Bi żgur noħodhielu lura u nerġa' mmur fl-istess car park fejn kont ipparkjat u rajt tal-almenu noħodhielu dik is-siegħa meta nċaqilqu l-ħin. Għalhekk qegħdin nagħmlu dan is-summit. Nixtieq li nkunu aħna li għamilna din il-bidla. Inkunu għamilna qalba storika. Tista' almenu tħabbat ta' għenk mhux taqbad u tidħol. L-għaliex mela kont huwa rwinien fl-uffiċċju jieħ u xi rieda ta' qalba minn ħa jaqleb? Il-qalba tal-ħin. It-Talmuntiera.

PQs, mhux pikus.
X'inhi di tat-Tinder? Tender, mhux Tinder. Bħal dan, ġifieri ġejjin Prim Minstri jiltaqgħu mal-Prim Ministru tagħna. U ħa jkollhom bżonn sala u breakfast. U kemm joħdulhom din il-biċċa xogħol? Qrib l-erbgħin elf. Erbgħin elf!
Oħroġ li printa u dejja. Ma nistax.
Għaliex?
Għax l-ewwel il-gvern irid joħroġ it-tenders, imbagħad jitfu l-offerti bil-moħbi ta' min l-irħas jieħu l-biċċa xogħol. Wi kif ħankun naf li tiegħi l-irħas?

Isma' Pini, kraxxja lill-kompjuter inti ma tafx iżżeggek xi ħaġa hux? Naf, u żgur li bżeggek.
Isma' aħi, aħna ħa noħduh dat-tender tal-breakfast, iva jew le, ħa nagħlaqha fil-każ. Qisu fih lira hu, eh? Lira sew, Sur Kappillan, eh? Jien ma nistax nifhem fejn se nagħmluh dat-tender, eh? Il-Knisja?
Isimgħu! Eretiku ta! Eretiku int, int ma nafx ta! Jien ma nafx minn fejn ġejja dir-rabja kollha li għandek kuljum, kuljum nitlob għalik il-Sant'Antnin biex forsi neħħilek dir-rabja li għandek minn ġo fik. Int kollok, ejwa, int kollok għadha, vera bniedem negattiv inti! Inti vera bniedem negattiv! Minfuq li l-Wili qed jipprova jagħmel minn kollox biex iġib lira lejn il-parroċċa. Forsi għax nafu jien, eh? Forsi għax naf li dak ħa jdaħħalna f'xi waħda? Jien!
Fejn qatt daħħalt konfju waħda jien? Mhux hekk, mhux hekk, ara ħieħa mmur il-mużew, aqqas irid inkun naf fuq u. Mur, mur, forsi tagħmel xi ħaġa għal ġid. Eretiku! Negattiv!
Hi!
Issa, ħallih, 'il dak, jitlaq 'l hemm. Jitlifni lili. Issa, kif ħa nagħmlu? Jiġifieri, ehm, x'taħseb, ħa ndaħħlu xi ħaġa fil-bowt?
Fil-bowt? Tal-parroċċa, Sur Kappella, mhux hekk? Wi ma il-bot u l-parroċċa dawk jinfdu, ifimni, fim?
Prekkunen, Sur Kappellan. Mela, għandna bżonn sala. Eh, tal-parroċċa. Tajba? Mux sala, tajba, sala għanna. Għanna bżon xaħat li isajjar il-breakfast. Dak, għalli fidi għax jena qabel bħal qassis. Kelli take away. Vera jew? Mela.
U x'kien? Tajlandiż. Vera?
Mela.
U x'kien jismu? Taj Tani.
Dem xi ċajt insur kappella. Fejn mm. kien? Eh, l-imsejda kien.
Mela l-imsejda u mal-ewwel xita ħereq kollox. Imma l-inqas ħadd kollox bl-insurance għax Alla jipprovdi.
Dejjem hekk kien sur kappella. Umpa tanna bżonn interpretu. Interpretu?
Eh. Interpretu x'inhu?

Sur Cappellan, taf x'kienu jgħidulna ftakarna? Bejn mara u raġel miżżewġin sigriti! Diki, diki, bravu, bravu Willy, vera tagħmel inti, eh? Inti vera tagħmel. Dik f'idi, Sur Cappellan.
Dik f'idek. Mela, ħalli f'idi, jekk Alla jrid, nieħduh aħna t-Tinder. Tajjeb? Tajjeb, issa, u ħa jkollna garanzija li jkollna flus biżżejjed biex nixtru l-arblu? Jekk jiġu tajjeb dat tindel. Eh. Ninduraw l-arblu sur kappilan. Where there's a willy, there's a way. Berik nifader. Fuq di doppja mbirkek, kun imbirek ibni. Mor, mor. Nibda.
Mela fil-kasta biex nagħmlu nitolgħu l-erba' u dex taħseb. Eh, naħseb hekk l-aħjar ħalli l-laħu.
Ir-raġel tal-prim indi istru.
Aj, ma qalbi. Inti tagħmel minn kollox to make up my day.
Onorevoli, wasal id-driver. M'għandux għaġla.
Isma', dan naqra artab, ta' d-driver li sibilna. Iva, qalbi, għidlek jasra. Dak ma jkunx jista' jaqleb il-gerijiet minħabba li għandu jgħid waħda. Imma issa nara x'nivventalu xi gadget, eh? Tlaqna, tlaqna.
Tlaqna ħammurru. Mhux se ndum, nofsija kollox. Dalwaqt nerġa' niġi lura. U jiena ħa nibqgħu nistennejk u lanqas biss ħa niċċaqlaq għala qalbi. Ara ma tmiss xejn, eh? Promise, hawn ħa nkun għal nofs siegħa. Bini! Fejn huma dik tat-tinders? X'tinders?
Mhux dak tal-breakfast mhux illum jala dak. Iva llum.
U jitfgħu ġud il-gaxa biex issa għall-lof sinar jinfetħu. Teħt fajtu? Għatli għax irrit niċċekja tal-oħrajn biex nara kemm ħankun irħazu. Ma tistax dik tkun Is. Siġġ. Il. L-għada. U jkollhom daqsxejn plastik aħmar u xi kultant dak dak il. Tal-azzar jew xi ngħidu.
Ostja kemm hi għolja di. Issa di kienet l-irħas. Kienet, eh, għax issa. Tal-kappilla, għax mhux tal-vili. Ħatkun l-irħas.
Willi, qed fotti.

Kombinazzjoni one cent inqas. Ara nitlaq. X'affarijiet dawn!
Ismagħni Will vera ta, hi daqsxejn kombinazzjoni kbira, da kif jista' jkun? Sur Cappellan, dejjem ngħidlek, where there's a Willy, there's a way.

Xi ħadd fotta fit-tender u ried il-Pulizija tinvestiga. Issa. Dan li qed tgħid serjissimu. Ġifieri inti qed tgħid li kien hemm it-tbagħbis fit-tender. Ħalli f'idejna, issa ninvestigaw aħna. Min ħadu t-tender? Il-parroċċa ta' Sant'Antnin.
Il-parroċċa ta' Sant'Antnin? Ċert minn dan li qed tgħid? Iva, il-kappillan rebħu t-tender.
Ara, ħalli f'idejna, issa ninvestigaw aħna, tajjeb? F'idejna, aħna nkellmuk. Grazzi, b'saħħa. Felix, Eman, kellna xi każijiet fejn jikkonċernaw il-parroċċa ta' Sant' Antnin? Naħseb hemm ta' xi ħaġa fil-fajls għax ġieli smajtu dal parroċċa ta' Sant' Antnin.
U kien hemm li ndunajt li fil-parroċċa ta' Sant' Antnin kienu qed iseħħu ħwejjeġ suspettużi. Nirsa lejn l-artar. Sur Kappilla, peress li l-event tijak, ħanaddu kollox miegħek. Bħala kif ħan poġġu ma t-tilmana nitfaqa fin-nofs tirrappreżenta l Malta x'taħseb. Mhm. Umbat għat nitfa taljani u l-Ingliżi ħdej xulxin. X'nitfa taljani u l-Ingliżi ħdej xulxin? Jaqbdu li fuq il-futbol jirranġawna. Eh.
Tom, naqra l-baked beans, hi. Tom. Hmm? Taħseb, eh? Mare, ma laħluwix. Ta' vera, sur kappella. Eh?
eh? U x'tettilhom fil-platt iktar? Namel, namellhom salzet minn roża. Wieħed.
Wieħed. Eh, bajda. Waħda.
Iva.
U peress li ħajkun għaw ċinizi għattitlom daqxejn

Mux jinżel, ħabba l-headphones ta' da. La ma jina bdil bdil eh, Serena u ekki. Enta. U jħat ma jkun jaf issa, ma